Chibai leh vek ule, he video ah chuanin ka nu leh pa ten manganna an hneh thin dan tih kan sawi anga, How to Stop Worrying and Start Living chapter sawm pasarihna a ni. A ziaktu Dale Carnegie hi Missouri farm ah a lo seilian a, an rethei ve thin khawp mai a, A nu hi zirtirtu a ni ve a, a pa hian thla tin dollar sawm pahnih a hlawh phak ang vel awr a ni. Thla seka phei chuan pheikhawk ke tih lum nana bun tur pawh kum sawm pali a nih hma kha chu a nei pha lo a ni. Mi fate hian ke lum an nei ang tih ngaihna pawh hi a suang tuah phak lo zawk a nih chu. An chhungkua khan ba an ngah bawk si. An farm an dah kham a, a pung pawh an rulh thei lo avangin bank lamin a pa kha an vau hrep thin a. Chutah chuan a pa chu a zak a, patlingpui kum sawmthum chuang hna rim taka thawk tawh. Chutah engmah la nei bawk si lo a nihna khan a ti zak a, a hrehawm a ti a, a chaw ei te tui lo va. Depression a nei a nih deuh ber chu. Mahse a tawi zawngin Kristian chhungkua an ni a. An nu ber erawh chu chutianga re theihna an tawh lai pawh chuanin mang ang lung ngai lutukin a awm ngai lem lo a ni. A chhan chu Pathian kutah tawngtai nain a hlan thin a tia. Zan an mut dawn apiangin a nu emaw a pa zawkin he Bible chang Ka pa inah awmna tam tak a awm hi awm lo se chu ka hrilh tawh tur che u a ni. In tan hmun siamin ka kal dawn hi ka awmna ah nangni pawh in awm ve theih nan tih thleng khan an chhiar thin a. Tichuan an vai a thin thi in an tawngtai rual thin a ni. Manganna te hi sakhaw rinna hian a thla muan ber, a thawi dam ber a ni. Mi in engtin nge an sakhua rinna an thih chilh pawp pawp ngam kan tih chuan an sakhua an nghet a, an ring a, an mang ang lo. Chu chu he chapter bika a sawi a nu leh pa tena retheihna leh manganna an paltlang dan chu ni a. Sakhua dangah pawh ni tho ni, sakhua mi tak an sakhua dan zan leh zawm tha chu an thlamuang ve tho a nia. Kristiante chau hi emaw hlima thlamuang awm chhunte kha kan lo intiang e. Mahse, kan han lei kang deuh a, chhungte, zirtirtute thusawi ang diak diak, awih vek loh chin kha kan lo thleng a. Eng eng emaw harsatna tawh deuh phei chuan kan ringhlel a, Pathian hi awm tak tak lo a niang tihte hringnun hi hmuh hauh riau changte kan nei thin a ni, hringnun hi awmze nei loh anga hmuh changte kan nei a. Santiana chuan hetiang hian thu tawi a nei a, Mihring hi hringnun hre thiam tura siam a ni lova, hringnuna va nung mai tura duan a ni e ti a, a sap tawng hian a chiang a, Man is not made to understand life, but to live it. Hei hi Kristianna ah chauh pawh a ni bik lova, sakhaw thil hi chu a luh chilh fuh chuan an thlamuanpui. A biaka kha Pathian dik tak a ni nge ni lo tih lam kha a ni vak lo. Chuvangin hei hi hriatthiam a har a, sakhuana leh tawngtai inthawina tih vel hian engtin nge min thlamuan kan tih chuan a chhan ka hre bik lo. Thil mak chhui chhuah mai theih loh min hual veltu tam takte zinga pakhat a ni ve mai ni. Khawvelah hian kan hriatthiam tluantlin theih loh thil mak tam tak hi a awm a. Universe kan tih te, kan taksa te pawh hi zir neuh neuh chuan thil mak ropui hlawm lian tak kan ni ve tawp mai ni. Chutiangin electric current te pawh, thlawh theihna, an han thlawh tir ringawt mai te pawh hi mak deuh mai ni. Lirthei te, khawl te pawh a tam thei ang chu. A zir chiang lotu tan phei chuan thil mak hian min hual vel a ni. Mahse chung kan thil hriatthiam loh, kan tana tangkai si te chu hriatthiam phet kan tum kher lo va, kan hriatthiam lo avang te, a thawh dan kan va hriat lo avang te khan thlawhna ah ka chuang dawn lo, TV ka en dawn lo te kan ti kher lo va, kan tangkai pui loh phah hran lo bawk a ni. Kan nun ti nuam tu atan kan chen enjoy loh phah lo bawk a. Chuvang chuan sakhaw thil leh tawngtaina kan chunga a thawh dan hi hmang tangkaia thlamuanpui tur hian kan hriatthiam kher a ngai bik lo a ni. Francis Bacon chuan hetiang hian a sawi a, Mihringin chhetea finna a han luh chilh hian Pathian awmrin lohnate a rilruin a awn deuh thin a, mahse thuk taka finna a han luh chilh chuan sakhuana a bel thung thin a tia a ni. Sakhuana hi thil tak tak lo ni se chu hringnun hi awm ze nei lo a ni ang. Henry Ford hi kan hre theuh awm e. Ani hi Dale Carnegie khan a interview naah a mang ang ve thin em ti zawt a. A chhan chu a hlawhtlinna te ngaihtuah chuan thil tam tak a pal tlang ve ang tih kha a rinawm a. Mahse ani chuanin Pathianin thil a ching fel dawn tih ka chiang a. Chumi ah chuan ka thurawn a mamawh lem lo bawk a. Pathian kuta ka dah miau avangin a tawpah chuan ka tana tha ber turin a rawn her chhuak dawn tih ka ring a, mang anna tur ka nei em ni? a ti thek mai nih chu. Mipa tam tak chu an intipa a, tawngtaina leh han inkhawm vel te hi hmeichhia te, naupang te leh hetah thu hriltu te tih turah chauh te khan an dah thin a ni. Mahse khawvelah hianin mipa Pa ve tawk tak, hlawhtling leh lar te zingah hian Pathian hnena tawngtai thin, intu lut thin an awm a, an tam bawk a ni. A bua sawi te phei chu kan sawi seng lo zawk ang a. Tunlai chhanah chuan hei Undertaker te pawh hmanni lawkah ring chhungah khan Kristiana nihzia te puang chhuak a ni. Sportmen ro thap tak tak te pawh hi an nia, khawvel hmaah an zah pui lo a ni. Bakah han inti veiin han hnaih duh lo vel thin mai ila, Kristian kan lo nih phei chuanin mang an tawpah kan dil a, kan bel leh fo chu amah leh tawngtaina tho hi ni. Chuvangin engah nge mang anna kan tawh hun chu kan nghah kher ang? Ngatinge amahah chuan nitin kan intih chak thar zel mai lo ang. Chawlh ni, inkhawm ni nghah kher pawh a tul dawn em ni? Kan nunah hian ngaihthah lo tur pawimawh em em te zingah kan thlarau nun hi tel a. Kan mang ana kan lung ngaih viau lai hian engatinge he universe ropui tak tuai vir vel theitu thil ti thei tak hi kan inthlun zawmpui mai lo ang. Kohhran mi, sakhaw mi ni viau lo mai ila, tawngtaina hi rilru thlamuanna min petu a ni ve tlat a. A tua hnenah pawh mihring hi tawngtai se, Pathian an ring emaw, ring lo emaw, tawngtaina hian kan mang anna te, kan harsatna te ching fel turin kawng thumin min pui thei a. Pakhatnaah chuan, tawngtaina kan neih hian kan phurrit te, Min ti mang ang tu te kan thlen a, kan sawi chhuak a a thu in. Rilru a pawh lo ni ta se. Hemi bu bung li na ah khan buaina chin fel dan ah harsat na chiang tak a zia emaw sawi fiah theih tur ti te kha a sawi kha. Chu tah tak chuan tawngtai na hi a thu a kan chan tir na kawng ang ah a ngaih theih a. Tanpui na kan dil reng reng in ka rilru a mi ka harsat na hi chhiar la. Min tanpui rawh, kan va ti ngawt thei lo ang khan Pathian hnenah pawh kan sawi chhuah tho kha a ngai a ni. Pahnihna, tawngtaina hian kan harsatna te mahni chauh a tuar lovin mi kan va hrilh thawl ang chiah mai khanin zangkhai huaina min pe thei midang kan va hrilh a, kan va insawi thawl ang deuh khan. Kan rilru tihah tu kan mang anna te hi mahni chauh a up bet mai lova kan insawi thawl khan hriatthiampui tu te kan neih khan chu chuan min ti zangkhai a, psychiatrist te leh counsellor te hna ber pawh hi a ni reng a ni, an lo zawt a, an lo ngaithla a. Mahse thil tam tak hi chu kan thian tha ber ber te leh kan hnaih ber ber te pawh hrilh chi vak loh kha a awm ve thin a ni. Khangah khan tawngtaina chuanin min dawnsawn sak thei vek a. Tumah kan hrilh theih loh leh kan hrilh ngam loh pawh kha chung lam hnenah khan kan thawn chho thei a ni, tawngtaina hmangin. Kan mihringpuite hnena kan sawi ang mai khan. Pathumnaah chuanin, kan harsat mangannaah khan. Ke pen hmasa ber a ni bawk ang. Thenkhat mang ang hi chu an mang hi a ang em em ringawt an lu ngai em em ringawt mai thin a, ching fel turin hma an la si lo a ni, ken pen lo. Chutiang pawh chu lo ni ta ila, e ka tho anga kan tawngtai teng kan tih chuan depression nei te pawh lo ni ta se. Thil tih action hmasa ber a chang anga thil tih dang te pawh kha a kang kai mahna. Pathian emaw Allah hnenah pawh ni se a tu pawh kha bial a. Kristian pawh lo ni lo mah la, tawngtaina atanga hlawkna kha a awm tho chuan hman tangkai mai kha a finthlak a ni. A tawp khar nan a bua a ziah a tak taka thil thleng hi kan sawi leh zuai ang a. Depression hun lai khan a tia chu nutling sawi dan chuan Great Depression kha nih ka ring ringawt a. Chuti a nih chuan sangha zakua sawmhnih pakua atanga sangha zakua sawmthum pakua inkar kha a ni a. Kan pa hlawh hi dollar sawm pasarih a nia a kar khat ah. Damlo na vanga a thawh thei loh phei chuan hlawh a nei lo bawk a. A la hrisel lo em em zui a a ti ni pa ber chu. Kan in neih chhun kan chan zui bawk a. Eichawp dawr ah dollar sawm nga lai kan la ba zui bawk a ni. Fanau enkawl tur panga lai an awm bawk si nen, thawmhnaw hak tur phei hi chu kan lei ngai lo hrim hrim a, Salvation Army dawr a mi kan lei chhawng a, tichuan ka fate tan ka ṭhui ṭhin, a ti a ni. Ṭum khat chu chu nu fapa te chu rawn ṭap haw a, an batna dawrte khan pencil ruah an lo puh a ni. A fapa kha a en thin a, a mitmengah pawh khan dawt a sawi lo a, thil kha a ru lo tih a hre chiang a ni, nu ber khan an retheih avanga chutianga hmuhsitna leh zahna a fapa in a han dawng chu a rilru kha a tliak hnawk. Retheih mang an sa nen an harsatna zawng zawng te ngaihtuahin hma lam hun atan beiseina kha a nei thei tawh lo, a beidawng a ni. A fate panga chu khumah a mu tir a, tichuan an in chu a khar phui a, gas heater hmangin a fate nena thih phiar chu a tum ta ni. Hetah hianin Meiya Talanga an kang hlum dawn nge, gas rim hmang chuanin an in ti hlum dawn nge a sawi chiah lo a. A fanu te lah chuanin, A nu, kan mu tho chiah siang a ti nge kan mut leh dawn a, tiin a zawt reuh zui a. Mihring mang ang, beiseina nei tawh bawk si lo, hlauhawm theih zia chu kan hre theuh awm e. Tichuan gas heater chu talh lovin a herh hawng a, an mu ta a ni, thi tur chuan. Chutia an mu ta chu radio hi a lo la off theih nghil a, choka lamah khan a zai tleng tleng a ni. Kan thi vek tawh dawn tho tiin a va off buai hnuhnawh duh tawh lo va. Mahse chu radio an hla play chu a bengah a rawn ri ta ni. Lal Isua kan thian tha berin kan mang an laiin min lawm. Ama hnena kan ṭung ṭaiin kan thlen apiang hi a pawm khami hla Lal Isua kan thian tha berin tih hla kha an lo play a ni. Tichuan, a harh chhuak ta a, a harsatna, a rilru hahna te engati nge keimah chauha ka lo tawrh tiin ṭung ṭaiin Pathian hnenah ka lo la hlan reng reng hleinem. tiin a tho chhuak a, gas chu off a, a in hawng thaw veng ta a, intihhlum a ṭhulh. Ni leng maiin chu ni chuan a ṭawng ṭai ta a, ṭanpuina dil ringawt lovin lawm thusawina te nei a, fa panga hrisel tak tak rilru kim biai an nei a, vawikhat mah lawmna chang hre lovin ka awm tawh ngai lovang tiin a intiam a, lawmna chang hriat a zir a, re thei mahse tawmhulna tur tal an la nei a, tichuan depression hun te zo a tlemin an zia awm chho ta ni. Kha hun a fate nena intihhluma tum tum khan a hun taka a harh chhuak kha Pathian hnenah lawmthu a hrilh tawp thei lo, a hrilh bang lo a ni. Tunah chuan a fate nupui pasal an nei a, a thenin hna te an thawk bawk a, an chhungkua ah khan an hlim tlang tawh a ni. Kha thil kha lo kal tlangpui se chu tuna an hun duhawm, an kum duhawm, an hma lawk a lo thleng tur kha an chan vek dawn. Hlimna an chhungkua a lo thleng tur zawng zawng kha a thleng dawn lo a ni, a chan ropui dawn em em a. Chuvangin khami hnu atang kha chuan amah hian mi mahni nunna la duhte hnenah hian ti lul suh kan hun tawn thim ber te hian hun rei lo te bak a awh lo a nia, hun tha a la her chhuak vat dawn tia hrilh lawm lawm hi ka duh hial thin a ti ni. Nangni pawh keini te pawh kan ni tho a, naupang chhe zawk zawk tawh lo ho hi chu manganna te tawka harsatna te tawka intih hlum lo tum tawh emaw? duhna thinlung tal lo pu tawh deuh vek kan ni awm e, a tam tak chu ti zawk teh ang. Mahse hei intihhlum kan duh laia kan mang anna kha kan kal pel vek tawh a. Hun a her liam hret a, kan dinhmun te a zia chho zel a ni. A chhan chu hringnunah hianin engmah hi a permanent lo an ti thin a, engmah hi ngai ang renga awm tur a awm lo a ni. a inthlak zel dawn. Tuna i mang ang a nih chuan nakina hlim ni te pawh a inher chhuak dawn. Tuna i hlim a nih chuan nakina lungngaih ni te pawh a la rawn her chhuak dawn. Khatiang zel kha a ni. Tichuan, bung sawm pakuana How my mother and father conquered worry tih chu a zauh a, a tawp thleng a lo entute tan hriatna ti zautuah thil pakhat kan sawi belh zel tawnga video tawp lamah. a tawp thleng a en ve lo te kha kan hlep zel dawn a ni. Tun tumah chuanin ngaihmelh tih hi sap tawngin ogle an ti a, O-G-L-E, hriat ve mai mai atan. Tichuan a tawp thlenga lo thlertu te kha inchungah ka lawm em em a, ka hriat hran theih nan chu in comment na khan O-G-L-E tih kha in lo drop dawn a nia, tichuan leh pekah kan inhmu leh theuh dawn a nia.